Belê, bêje gotûbêj e. Îro du mêvanên me yên hêja hene, Sêda û Hesen. Her du jî karê endezyariya xwarinê dikin. Ez dikarim we nas bikim? Sêda em ji te dest pê bikin. Belê, navê min Sêda, di nasnameyê de Sadiye Yildirim. Di sala heştê û sîya de ez li gundekî Nisêbînê çêbûm. Heta polê sêyemîn jî min li wir dibistan xelas kir. Piştî wê na jî em me berê xwe da Îzmîrê. Ez jî di sala hezar û neh sed û nod û pêncah de ez li Nisêbînê hatim çêbûm. Piştî ku ez bûm sal û nîv salî du salî em mamala xwe bir Stenbolê. Li Stenbolê hîjdeh sal em man û da dawiya ku min lîse xelas kir ez çûm zanîngeha Çukurova. Dora ez bûm endezyarê xwarinê. Belê. We ji bo çi ev karê bijart? Em ji kê dest pê bikin? Em ji min dest pê bikin. Tamam. Du hezar û pênc bû me wexta lîse xelas kir. Sala ewil puanê min ne li gor dilê min hatibûn. Salekê ez hatim Mêrdînê çûm dersxanê. Wexta dema tercîha ez xalê xwe, xalê min mamostakî pir hêja û bi rastî jî nerînê wîna ji bo min pir bi qîmet bûn. Ez çûm balê min got xalo ka ez çi hilbijêrim. Min nizanîbû guda muhendîsî a rastî çi karî dikin an çi dikin. Wîna ev pêşniyarî min kir. Got keçika min xwarin û vexwarin. Yanî. Berê te qet bihîstibû? Na, rastî min nebihîstibû. Ji ber ku tenê em ders dişuxulîn. Yanî me digot rojik berê rojtir em puanekî baş bistînin ji bo ku em herin zanîngehê. Yanî tenê fikra me ev bû. Min nizanîbû yanî ew beş tişkî çawa yê. Lê fikra xalê min ne Bandor li ser min kir ji ber ku xwarin û vexwarin ji destpêka mirovahiyê û heta dawî her berdewam in. Yanî ew tişt heta tu sax bê tu dixwî yanî tu xwarinê dixwî û ji ber tesîra xalê min min ev beş hilbijart. Xwedê ê min jî çawa ez bêjim Sala du hezar û sêzdeh min lîse xelas kir û hevala seyda min jî sala pêşî min qezenç nekir. Sala du de ez çûm dershanê. Piştî ku min dershaneya xelas kir ez bi vê endezyarê lêkolîn kir. Yanî lêkolînê de min lê nerî ku tiştê ku dikin kêfa min ji wan tê. Te berê bihîstibû? Erê berê min bihîstibû di televîzyonê de çêkirina endustriyel xwarin. Yanî şixulê çikolata, gofret, cîps ya jî art em ji hemû çika dimilwanin erî kêfa min jêr hat û bi rastî jî ji bo mirov jî pir girîng e ev kar. Min jî got ku ez dixwazim vê vî karî bixwînim ji bo min hilbijart. Hûn çi dikin yanî hûn karin behsa karê xwe bikin?

Got, Hero li ser sifra me ne, çawa tê çêkirin û di ber di kîjan kontrola ri derbas dibe. Yanî em karin bêjin kî îro hemû tiştê ku em dixwin di wê tenduristiyê ri wexta derbas dibe di bin kontrola mihendisa ri derbas dibe. Karekî bi rastî pir hem betlan e, yanî tu karê pê biwestê jî, bibetilê jî û tu lazim serê xwe jî hinekî pê bêyişînê yî. Ez jî wek hevala Sêda difikirim. Yani piştî ku me lîse xelas kir de wek berdewama wê nabû. Yani Tirk dilê, edebiyatı, tarîh, coğrafya yani coğrafya dahi me dît di, di zanîngehê de. Sala duyemîn û sêyemîn heta bi, bi mikrobiyolojî me me derzê wê didîtin. Yani mikrobiyolojî wek tiştê textor yani textor di wana dibînin. Çima? Çimkî e, Karê me ji we kêşê textora ye. Yanî ji bo ku ji bo ku ji bo tendirustiya mirov e karê me pir girîng e. Yanî tiştî ku çêdibin di endustriyê di sanayiyê de çêdibin di bin kontrola me de derbas dibin. Tabî ev kontrola me di bin bingeha qanûnê de ye. Qesa te ji doktoriyê yanî pêşiya nexweşiya dikin? Erê, rast e, rast e. Yanî textor teşhîsê dike, em pêş em berî nexweşiyê. Em Berî wina em önleme wina destînin, kontrola dikin. Yanî wek bifikirin em bêjin serpêhatiyekî kurt ez bêjim tu bi tona penêr çêdikê an tu mas çêdikê yan tu şîra henî tu belav dikê yek bakteri yan yek mîkrop ku têkeve nav wê berhema te de tu karê bajarekî bi wê

Tu dest pê bike. Tamam. Êmên ji ber ku bi rastî gelek hatin serê min lê a helî dawî a ku pir bandor ser min kir û stak me nê li kargehê wexta ku kar dikir ji bîr kirî xuyayî destê xwe bişo yan mesela destê xwe dayî bêvla xwe dayî deverekê û tev wî destê xwe rabûyê penêr henî tevhevkiriyê ew xeta wî nanî yek sanîye du tir penêr îmha bû. Yanî ji ber ku ew bakterî ketibû nav wî penêrî di her tişt amade bû ji bo wê bakteriyê penêr heye, av heye, nem heye du tir penêr çû îmha kirinê ji ber ku tu îmha nekî zaten însan wê na bixwe pê bimrê. Yanî ev rîskekî pir mezin bû yanî ew Bal bala min yani balkêş bû ji bo min. Ême ême karê min ji ber ku ez bêtir ji hevala sêda min derengtir ji zanengeh xelas kiriye. Te dî teş tê wilo biranî miranî nê wilo têre zêde çênebûne. Lê rastî di kontrola laboratuvarê de tiştê ku xera dibin em dibînin ku bi çilo xera dibe em dikevin dikevin wê tirsê de mesela ku di di febrîqekê de di kargehkê de ew tişt neyê dîtin. pir tehlûkak mezin e yanî. Yanî özellikle mesela konserveyê behcana. Mesela konserveyê behcana hani mirov tam zêde ji ber ku nezane ne hani gava ku wê konserveyê carkê tenê kullanmış yani carkê tenê kar neyne nexwe cara dida ku bixwe dibû ku bimre ew însan. Heh yani bakterîk tenê heye zaten di hundirê botoksê de jî nav de heye. Clostridium botulinum, ev botulinum bakterîsê ku dikeve nav konservê de ku hewê bistîne, oksîjen ku hewê bistîne ew xera dibe. Ku xera bû pê ve jî mirov ji ber ku bi çavê xwe nabîne ku bixwe mesela bê niha çar sala pênc sala malbatik ji ber wilo hemû hemû mirin.

Tu dibêje tamam êdî wê bêjin destê te sax bê. Ê zaten tu endezyara xwarinê yê. Helbet tu mecbûr î xweş çêkê. Yanî ji dêvla spasiya xwe helbet ew bêtir wek û wek dikeve wek. Erê karê me dikeve pêşiya wê kedê di. Ez her roj bi vêna. Çêkirina her tiştî nizanin e? Na na na. Em çêkirina her tiştî nizanin.

Belê, ê min ez dikim. Erê, di destpêkê de ez ne pir bi zane bûn yanî min ew beş hilbijart. Lê wexta ku ez ketim nav kar de, du sala mesela ez li laboratwarekî taybet de şixulîm û bi rastî di wê demê de wexta ku ez li wê laboratwarê de me çi dikir, berhemê ku hatinî çêkirin wek şîr, wek rûn, wek ava bacana, wek hemû tiştî me kontrola wê dikir. Yanî tiştê saxtekarî hatine kirin yan mesela me tehlîlê goşt dikirin yanî hundirê wê na di bi rastî goştê ê ku merokarê bixwe yê yan ê em bêjin ker û hespa yê yanî ew dahê kêfxweşiyekê dide te. Tu wana hema tehlîl dikê, tu analîza wana dikê û piştî wê wexta ez du hezar û yazdeh zewicîm û ez û hevalê xwe em çûn başûrê Kurdistanê yanî Zaxo li wir jî bifikirin Min li wir jî karîbû karê xwe berdewam bike. Yanî karê me ne tenê li Tirkî, li dinyayê hemî tu karê berdewam wî karê xwe bike. Ji ber ku li her deverê xwarin heye, cih ku xwarin hebe helbet karê me jî heye. Ji ber wina ê min ez bi dilekî rihet karim pêşniyar bikim. Lê Ku hûn hes bikin. Heger hûn hes nekin, helbet vî karî ji kerema xwe rind nekin ji ber ku hûn ê ne serkeftî bin di karê xwe de. Ez jî wek hevala Sêda difikirim. Zaten yanî çawa bêjim, ku mero karê xwe hes ji karê xwe nekir, heyata mero li mero dibe zindan. Yanî temam pere lazim ji mero re, lê ku mero ne mecbûr be, Me ro nake wî karî. Lê got me ro hej karê xwe bike. Yanî ji ciwanan re ez vêna pêşniyazî dikim. Yanî ez dibê gava ku tu hez ji vî meslekî bike, bixwîne. Yanî her zanîngehê bixwî. Lê got hejê nekê, ne gor wî bi, belê nexwînin. Hanê di Tirkiyê de, özellikle li Tirkiyê de Özellikle ciwan ne ku hez dikin dixwînin. Yanî mesela dibê bavê wan, giya wan dibêjin dibê bib textor tê bibe tê her kesanî tê bişuxile. Ya jî tê bibe hemşîre tê bişuxile. Ya jî bib miallim, bib qadrolî tê bişuxile. Ema ku ew însan hez ji wî meslekî neke di ji di hizmeta mirova de Serkeftî çênabe. Ji bo ku me re hizmeta mirov de be, gerek me re hecm karê xwe bikin. Ji xênî kargeha hûn ku karin bişorin? Yanî em karin bêjin helbet ev KPSS wek. Saziyê dewletê. Erê, rast e hûn karin yanî di saziyê dewletê jî di kar bikin. Hûn karin di kargeha jî di kar bikin. Restorant mesela cihê bihuşkî jî. Yanî restorantê pir mezin helbet hûn karin li wê derê jî hanî kar bikin. Ji ber ku piştî hejmarekê bilindtir lazim e tu wek qanûnî jî muhendisek li wê derê kar bike. Yanî wek restoranta, wek cêg û xwarinê em çi dibêjin? Catering dibêjin. Catering. Yanî çê dikin pêwîstiya wan a zaten heyî yanî bi endezyarê xwarinê û tu bi xwe jî kare yanî heger ku ruhik tenê em bêjin tiştê nuh a firandin hebe Tu bi xwe jî karê gelek tişta bikê. Ez bawer im heman Hesen jî Rast e. Ê min jî ew kiriye. Min gava ku me zanîngeh xelas kir. Bi rastî ez fikirî min ku ez ê ez ê tekem KPSS'ê hevalê min bi nod û pênc puana Atama wan çêne bû. Yanî nod û pênc puan derxistin di dewletê de qadro wan derneke. Ê ez jî fikirî min ku min ku ez herim ez çi bikim di Tirkî de ekonomî her kes zanin ne baş e. Ê min jî min got, min got ez her min çîkî bişuxilim maaşê min hindik be. Min jî min got ez ê gavkê bavêjim. Min îşê turşû vekir mesela di hezar û du hezar û bîsta de. Min karê turşû vekir. Bi rastî îşê min jî baş bû. Turşû îmalata wî na min çêk dikir, min difirot toptan. Û dara îsal heta îsal min dimeşand. Îsal sadece îsal ji ber ku erê piçkî krîz heye min piçkî sekinan dî yanî ne ku min girtî min sekinan dî haka lê karê me ro ji me ro yanî bi me ro kêfê jê distîne yanî ku me çê dike me ro tiştê ku me ro çê dike me ro difiroşe û xelk hej jê dikinê kêfa me ro jê tê.

Yanî tundrê ve dî çi heye, hûn çi dixwin? Ya wêna hinekî kontrol bikin. Bi hezara marka hene. Helbet ka êgo xwe nav û deng in û îro di dinyayê de henê xwe îspat kirine, bêtir xwe kontrol dikin. Bine rûn wexta me li Îzmîrê min staja xwe dikir, me li fabrîkakê rûn min staj dikir. Gelek berhemê got di piyasê de hene. Meselan bêjin marka orkîde, bîzim ya jî filan filan. Hemû diha danîn yek bi yek nimûnê wan a tanîn û kontrolê wa dikirin. Binerin fabrîke hevdû kontrol dikirin. Digotin heger ku oranê wana meselan bêjin ji bo parastinê em bêjin tiştekî dixin hundirê wê di. Heger zêde derdiket Yek ser telefon dikirin digotin a filan markê henî zêde xisteyê. Lê ew markê ku em bêjin pir zêde we nebihîstine. Ya jî em dikarin bêjin di bin derenca de hatine çêkirin. Ji kerema xwe re wana nexin mutfaqa xwe de û wana bi kar neynin. Ji ber ku bêkontrol ew tişt hatine çêkirin. Serpêhatîkek mesela li Zaxo Me mast çê dikir, me mast dişand dikanê, digotin ki mastê we zû xera dibe. Ê mast di helbet wê zû xera bibe. Digotin na, ji Îranê em mast tînin, mastê Îranî ya xera nabe, em davêjin ber rojê em naxin buzdolabî di. Ya tamam ez zanim, ez jî karim mastekî vîha wî çêkim ama ne rast i yanî heme kîmyayî yanî heme tiştê parastinê dixwêne ne xwezayî ye. Em dixwazin bo xwe re bibe. Yanî temam pazdeh roj bes yanî yan jî bîst roj bo hinek berhema bes e. Lê ew talebê ku tên kirin carna ji endezyara yan jî ji kargeha bi rastî hinekî tesîrekî nexweş li ser karê me re dike. Ez dîsa dibêjim ew tiştê ku we zêde hûn nas nakin yan jî hûn pê nebawer in nexin mutfaqa xwe de û nexwin yanî wêne. Şwan minê ev tişt bipirsiya yanî tiştekî min ji bo temaşevanan pêşniyaz bike ez dibêjim erê erê rast yanî lê binerin ka min ê bê çawa hatine çêkirin ya di hundirê wêna de çi heye ji ber ku ew pir û pir girîng e.

Yanî pêşniyara min pişt ev e. Tu jî zêde dixwazî baldar wek. Erê ez yanî çawa bêjim ez bi malbata xwe jî bêhna kar tînim yanî ez dibê mesela vêna naxwin wêna naxwin ew zêde şekir e. Ev ne zehmetî ji bo yanî. Piçkî çawa bêjim wek elimandin keçê bûye. Elimandin wek mero çawa bêje Merov wan difikire, merov dibe ev wêna bi xwe wê nexweş bikeve, wê jêr ne baş be, wê kîla bistîne, ya jî wê şekir pêr derkeve. Yanî ya jî mesela xwedê neke kanser pêr derkeve. Em wê difikirin. Ji ber wilo jî em ser wan disekinin ama xelk me fêm nake bi rastî. Yanî xelk me fêm nake çinkî mesela hevala Sêda got ku hanê mast xera nabe ê Îranê. Ê temam ama wî çaxê ê ku dikirin jî wêna nafikirin. Yanî hem dibê bela timî hebe û hem xera nebe. Em kan wê jî çêkin. Ku em mirova me fikire em kan wê jî çêkin. Erê. Yani em mirova me fikire em kan ilacê wan yani dermanê wan a qoriciyê wan a em zêde têxneyê em kan xera nekin yani. Salkê du sal em kan bihêlin. Ama divê merov mirova nefikire bo çaxê. Yê ku merov mirova bifikire çi qasî xwezayî hebe fiqa baş e. Bûyere ku hûn pê zêde zêde aciz bin. di vî karî de. Xwedê niha ez dest pê bikim. Niha ji niha min got min got ez îşê turşû dikim. Ê ji ber ku niha ez hem îşê min üretim olarak ez tê de me çêkirina wêna heye û hem jî gava ku ez difiroşim jî di nav mirov de me ez û xelk zêde em bi hevdû hevdû fêm nakin. Niha gava ku min turşû min dibir bawona Tamam digo tamayê xweş e lê digo çawa xera nabe ev tirşo. Ê eyara me û a malan eynî ye. Yanî formula me heye. Formula me çiqa em sîrkê çiqa têxine ye. Xwe erê yanî bi zanebû me re wana çêdike. Eyarek me heye em hemû çiqa bi eyarî çêdikin. Yani nego yekê em çêkin em dênin balkona xwe wek mala em bidin însana ya jî ew nerm dibe mesela ew turşu nerm dibe însan vêna fêm nakin û tişkî di jî heye Malbata min mesela gava ku ez diçûm dest vî îşî kiriye, pîrka min mesela ji min got ku Hesen te ti hevqa mektebe xwendiye, îca tu tu bû turşucî yanî tu bû turşucî niha min jî min jê got min got min got pîrê min got ez ez ard çêkim tê bê tu bû naweyan çi bû ervan ervan ervana difiroşe. Ez turşî bifroşim tu dibi turşî cî. Ê wilo yê yanî dawiya dawî em nav xwarinê de ne yanî em xwarinê çê dikin. Ev tiştê wilo çêbûn nav me malbata me de û xew. Yani emin tenê wexta got tu karekî dikî ew xwestinê wana te carna adis dikin. Yani we gon bigot dibêjê mastekî wekê îranî ji mir çêk. Ez nikarim mastekî wekî îranî ji ter çêkim çunkî ew xira nabe. Yanî ê tê mastê min tê xê buzda bît ew xwe stekê carna wa erê ew merov hinekî adis dikin yanî çunkî tu dixwazê bi pîvan yanî îro em dibêjin temam gelek tişt tenê pîvanê wêna pir û pir girîng e. Yanî tu yek milîm tu bikê sê milîm di pêşerojê de ew mirov karin bi kanserê bikevin. Yanî ji bo wana tiştekî pir bêqîmet e. Lê tu dizanê bê hanî ew di pêşerojê de bê wê çi rîska wêna heye. Ew gelek cara mero adis dike ji bo ku te tengav dikin yanî. Hesen hinekî behs kir sêde niha tu çi dikî? Heta belê yanî heta berî bi salek û nîv jî min karê xwe her berdewam dikir. Lê ji ber ku zarokên min hinekî hûr bûn min navber dayê. Lê anha wek home office û wek em bêjin network yanî tîcareta ser tora torê yê ez dikim û ew jî dîsa bi beşa min ve girêdayî yê helbet. Belê dîsa li ser xwarinê yê ew jî dîsa parastina tenduristiya mirova yê bi xwarin û vexwarinê ve pir û pir girêdayî yê. Carekî din ez fêm dikim kî got xalê min berî bi sêzdeh çardeh sal e belê pêşnîyarekî pir û pir baş bo min kirîye û spasîya wî helbet dikim. Belê. Pirsê me ev xas bûn tiştekî hûn dixwazin lê zêde bikin Hesen? Ez dixwazim tişkî bêjim Hesen. Henî ê got mesela ku lêkolînî ji bo vî karî bike ez dixwazim tişkî ji wan bêjim. Belê. Mesela di înternetê de di sosyal medya de pir tiştê derew hene. Yanî em mesela însankî wek Canan Karatay wek tektorek dijî hebû navê nema hat bîra me ew mesela ew pir tişta zêde çawa bêjim zêde dibêjin tişta. Yanî tiştê nerast zêdetir dikin. Yanî mesela çawa bêjim ev zeytûn

Du care, sê care, çar care vedixwe îcret inde xweşî jî ber wilo derdikeve. Heh, îşte ez jî wilo dibêjim, ez dibê mesela ji ber ez sosyal medya û înternetê yeqîn nekin zêde. Yanî her tişt bi qanûnî ne. Tamam tabî kî însanê fikrê wan farklî hene, yanî wan kara gor gor çiqarê xwe dimeşînin. Ama niha însanê ku ji bo etîk Tikinîşê xwe dikin ew bin qanûnê de karê xwe dimeşînin. Ew qanûn jî di Tirkî de du Turk Gıda Kodeksi ye û di dinyayê de jî Codex Alimentarius derbas dibi navê wê na. Yanî ev Dünya Sağlık Örgütü yanî kurmancî em biborînin di wêna de zaten yaz kirine. Gotiye mesela ev qatiqî hifqa dikare pêk hê. Standartê standartê dinyayê ya gelek ji wana yekin. Ev gelek ji wana nêzîkê hevin dê dîsê gor welata ew nav xwe di eyara xwe bi çî tînin. Mesela hani dibêjin ya dibe di vêna di qatiqî heye ez vêna naxwim. Ew fikir nerast e. Mesela yani ji bo ku ew piçkî wextê wê piçkî dirêj bimîne di di di bingeha qanûnê de wêna çêdikin. Ama ew nabe ku ku zirarê dide însanan. Eh, ama dîsa ez dibêjim, wek hevala Sêda got, ê ku dibin merdîwana de çê dikin bela wana nexwin. Erê. Ew çinkî denetîma wan tune ye. Çiqas denetîm hebe, hifqa tenduristî heye. Yani tiştî bê kontrol wexta tê çêkirin helbet kesik nikare wêne. Erê, dibêjin mijarê de.